Mizo pawh Minecraft ah kan lo let leh ta kan hmuh ang hian tunah hian a hmun vel hi tlem azawng ka lo ti mawi a tunah hian decoration ka lo ti a um tunah hianin dawr te ang te kha ka lo siam a mahsengin eng nge zawrh a thil tha engmah an zuar lo vawiinah chuanin palm kan siam dawn a ni kan huan kan neih te kha kan siam mawi dawng a kan siam belh teuh dawn a ni chuanin hei ka sawi ang khan farm hi tinah hianin ahh wheat farm kan nei a. Tah sawn potato farm khat tlem azawng kan nei a, pumpkin nen. Mahse engin hei hi kan mamawh kha phu hluk dawn lo a, hei hian kan mamawh kha a daih dawn lo a, chuvang chuanin kan phun belh ang a. Tunah chuanin farming area kha kan siam dawn a ni. Kan hriat tur chu kan awmna hi island a ni a, Ka lo hre melo a kem ah zawk khanin enge hmun hi kan nei zau tawh lo hle heti lai vel hian farm a siam theih dawn lo a, chuvang chuanin tin kan zauh belh anga hetiang tui chungah hianin farm kan siam dawn a ni. Chumi hma chuan episode hmasa khanin kan zambi kha enge hming in duh tikha lo comment ru ka ti a, chu chu in rawn comment a, eng comment hei ka chhiar leh ang a, in rawn comment thin a fel tak tak khan enge suggestion tha tak tak te khan min rawn pe thin a, ka lawm hle a ni.

Tihain kan zombies hming kha G-Own a ni. Chuanin kan awm ta sa sa bawk a, hetiang ah hian kan villager ho kha kan en ang a. Tah hian Fletcher kan nei a, Fletcher hian stick a trait a, he pa hnen atang hianin emerald tlem a zawng kan nei thei dawn a. Chuanin he mite hi ah tute nge ni tool smith leh armourer a ni a, armourer hian level max a nih hunah khanin nakinah chuanin, Diamond armor te diamond chi hrang hrang ang chi kha min trade theih dawn a chuan tool smith te chuan eng nge kan hman rua diamond hman rua thleng han min trade theih dawn a chuan hetah hian mending villager kan nei a um mending villager nei a ma chuan tharti a nia tunah chuan pariat chiah kha ni to a chan chu tikhan ka sawi ang khan a hma kan sawi thin ang khanin hetah hian mending villager kha te hian lo awm ta ni tharti emerald hmang khanin mending book pakhat kha kan lei thei a amah chu tharti a lei kha chu to kan ti lutuk a chuvang chuan hepa hnenah hian

A aw tana hian farmer pahnih kan nei a kan farmer te hian umm pumpkin an treat ve ve a awm zia chu pumpkin pakhat kha emerald pakhat in kan hralh zel thei dawn tih na a ni chuan mending a ni a kha kha heta hma ah hian te ngai ah hian ah hian in he hepa hi weapon smith a ni a hepa hian ah eng nge hmanrua chem te eng chi ho kha min treat dawn a chuan hei hi chu feather falling a ni a hei hi kan pheikhawk a dah tur a ni a umm khatting ho kha a ni a. chuanin tunah chuanin kan farm kha kan siam belh tawng a kan iron farm pawh lo in load char char a mahse zawh te ka hmu a tunah khianin zawh te hi kan man lawk ang bo hman lo tur angai ang umm saw ta saw saw ta saw hnga aw zawh te dum a dum hlak a ni lo a tunain zawh te a tak takah hian zawh te kan nei a chu chu a hming chu mawli a ni a mawli nen a in ang tep a saw saw in hmu thei ang em aw Ka rawh le. Tlan lo tlan. Hmm. Hei hi. Tuna kan zawh te tak tak nena in ang khop mai. Hmm. A thlalak pawh ka ran ti langa nikina. Mawli, mawltei ni hi mawltei. Nga tinge mawli kan tihna chan chu. Kan in zawt lo mai tura ngai la. Nang chu carpet a hen lo thu nga. Hmm. Hi Black Panther a nia, hi Molly a nia. Hmm, kina hming kan peng hei pawh hi. Hmm, chuanin tuna chuanin farm kan siam toang. Rai potato pawh hi kan momo theuh dawn a. Ngal chu carrot hi kala nei mi lo a. Nakina adventure te pawh kan la tinga. Hmm, carrot te pawh kan la siam lo ni carrot hmun te pawh ha. kan awmna hi thlir kar a lo ni reng a thlir karah hianin enge hmun kan nei tam tawh lo a hei tana hei thingkung phun nan te hian kan hmang a tin bawng kan vulh tawh a tunah hian iron farm te kan siam tawh a hei kan starter house kha a ni a chuvang chuanin umm kan island hi kan zah vang a farming area tihna ang khanin he tlamah hian tihianin. umm pumpkin leh melon te umm carrot leh potato phunna tur kha tihian ka lo siam a chuan sugar cane te pawh ka lo phun tawh a chuanin kan chhuk thla thei ngam aw aw aw kan hrethiam ang a ni kinah chuan tunah hian in te pawh kan la sa ang a farming storage tur te kha heta laiah hianin ah wheat emaw kan phun ang a tikhan pumpkin ka lo phun tawh a pumpkin leh melon kha ka lo phun tawh a sugar cane pawh ka lo phun tawh a chuan-- Hetah hian potato leh carrot kal phun ang a, tikhan an la zauh belh zel thei a, tikhanin hei hetah te pawh a la zauh belh thei a, tikhanin heta mah te pawh a la zauh belh thei a, an kan farming area tur a ni, chuanin kan la chei mawi ang a heng ting ang, te pawh hi kan la dah ang a, block te hi te hian kan la dah zel ang a, kiahnah decoration te pawh kan la ti ang a, tihian kan la chei mawi dawn a ni. Chuanin kan iron farm kha a lo in on char char a, iron engzat nge kan neih kan en ang a. hi kan iron farm kha nia iron golem ho khan lo spawn char char a chuan kan chhuk chin anga um e tam tawh khawp ani heng ting zat hi kan nei tawh chu nia um block ah ka lo chan tir zel a chuanin poppy ho hi heng te hi pangpar ho hi poppy a nia poppy ho hi tingah hian bone meal machine kha kan lo siam a tingah hian bone meal pawh tam chho zel a ni chuanin iron hi block ah kan siam zel ang a um panin iron block hi eng zan ni kan neih tawh 15 15 stack kha kan lo nei tawh ni um chuanin ka sawi ang khanin poppy ho hi uh, tingah bone meal farm ah hian kan dah zel thei a Hmm. Iron Golem hi an thih hma pau leh han Iron Golem dang kha lo in spawn chak a. Iron Golem kha thi vat vat seng a tha a ni. Hmm. Hmm. Ka in Iron neng kha ka lo dah bawk nga. Khanin heta pawh kan stock dar maro chu hei gold hi kan nei tle mang reng tho a golden apple te kan lo siam a golden apple siam tu khanin gold in got hi pariat zel anga ya chuan chuanin villager thami som vel ani kha chuan pariat hmun som kha som riat in zel kha hman a ngai a chuvan chuanin bul thlak lutuk a ni a chuanin tilai ka la sawi lo mai thei a heta ngai hianin underground base ka lo siam a wow tilai hianin aw tilai hianin smelter te ka lo siam a tahin lava kan hmang a tahin lava farm awm tawh bawk a chuanin potato leh aw potato chiah khat la farm a kan tih dan chu tikhanin umm bucket hi kan langa tlaiin drip stone chungah hianin khemi a chungah hian lava a awm a hemi drip stone kan dah hian tikhan cold drink a hnuai kan dah hianin lava kha lo tle tha ve char char thei a an tih ang ho kha tikhan kan lo farm a chuanin heta hnai ah hian hopper ah hian tin a chawm phei a. Tuna kan smelter hi manual smelter a ni a, kinah phei chuan automatic te pawh siam ta hi kan siam mai thei nei, thil tam tak smelt kan duh chuanin. Aw, kha an tih ang ho kha a ni a, bucket hi chu pakhat hi ka keng ang a, umm, kha kha a ni, kan base hnuaiah khanin secret base ang ve reng ve deuh kha a ni. Hei kan mut thei loh chhan chu hei kan se kan hmung a kan mut kan tum anga uh, you may not rest now there are monster nearby and dear chan chu hetana hianin pakhat kan lo khawi alom le hei pa hi uh, enderman ania enderman hi an mita en mi lo tur an ni a en chuan a thalo ani hmm an kan mu thei tawng em la mu thei lo la mu thei lo hm kina kan la that mai thei enderman kha chu tikhanin hemi kan farm sak tur chu a ruang am a ruang am kha kan hre thei deuh tawng a anin pumpkin leh melon ani nga tunah hianin ting kha ani nia kan la zauh belh zel thei dawn tih ka ti ang khanin kan la zauh belh zel ang a kan farm hi Sugar cane pawh hi Elytra te kan neih hunah khan sugar cane hian pawimawh lutuk a rocket siam nan khan an hman phei nih engtin sugar cane ho hi paper ah kan chan tir anga paper leh gun powder hmang khanin rocket a siam thei a ka sawi ang khanin gun powder farm te pawh hi kan nei leh vat turah a ngai ila episode leh a mawni chuanin dragon te kan bei anga. Elijah neih kan tum tawh dawn ni. Kan base in nakinah kan la insawn dawn a. Kan insawn hma chu kan villager neih te ho hi an tha thawk khat a. Hei emerald kan nei thei a hepa hnen tangin kan sawi ang khanin khanin armor leh tools leh mending kha kan neih chuanin an tawk hrih a. Nakinah han a pui tak pui tham tak tak kha kan la ti hrih dawn lo ni. Villager an tam lutuk hi chuanin mobcap awm thin a. Mobcap awm khanin thil dang engmah spawn theih loh khanin mob switch ang deuh nih chu villager hna an tam lutuk a chuan hei entity tam lutuk a chuanin i hemi changa chuanin mob engmah an awm belh thei tawh lo e khan games khan a rawn ti thin a chuvan chuanin thil dang in spawn belh thei lo khan a lo awm thin a aw tunah chuanin thing kan ket ang a thing tam lutuk mai kha kan mamawh a ni

hetia kan tih chhiat hi a rawn ang reng a chuvang chuanin he tih chhiat hi pawi lo a a tla tur ang kha chu tla tho tho tihna ni Aw tikhan kan farm kha ka lo zauh belh teuh a ka nai hi wheat ho phun na tur kha a ni a ahem melon leh pumpkin a ni a melon leh pumpkin hi kan khenah kan siam belh ang a chuan tah hian carrot a awm ang a tah hian potato te pawh a awm a sugar cane te pawh hi kan la paih then ang a eng nge beetroot te eng eng maw kha kan la ching dawn a ni tikhan hian hei fence te ka lo dah a tikhan hei hi kan farm kha a ni a a lo zau ta sat a ni. Hmm. Pumpkin te hi ka lo trade anga tengai kan villager te bulah khan episode leh chuan in diamond armor tha lutuk tak mai te kha kan nei thei tawng a chuan in diamond armor te kan nei to kha chuan dragon te pawh kan bei to don ni episode leh chuan hmm tui ma chu lo in encall tha la cho te lo ei tha la zan te lo mu tha la zirlai ni chuan phone te kha lo khoi lutuk lo la episode leh kan in hmu leh theu don nia oh hmm bye